egbetɔ gome wolem meda kuma nye gona mesia me ɖe sia teƒe sia teƒe yi ke ne li ne xɔe de me be yanɔ gbɔ nye be dasi ne ga adre kple fa nye de dasi wònye be masubɔ wòtɔwoe nye be naxɔ dzigbɔɖi yɔ ame aɖe ame aɖe hã na yɔ ame aɖe na míegbublɔ ge ɖe míaƒe exɔwo me, míekpɔ míaƒe televisionwo, enuyiwo ka míese kpɔ, nuyiwo ke míebu be míenya, vɔ ɖewomahĩ menye nenemae wòle tso gɔmedzedzewoa, egbea ele be míagbugbɔ. Agbawo katã wome na mí. Egbea metɔ tɔgbi akɔ su adelia hã ne se nana ka ɖe edzi dadatɔe. Mele teƒe ya egbea megbɔ wonɔ ge va de asi ne fianyi ga adre kple afã. Ye mía tɔgbi yi ke woyɔna be Mida Okagbo ele gbɔnye egbea Mía nu geɖewo srɔ̃ ge. Biabiae nye be, le dzɔdzɔ me hafi xexeame nadze gɔme aleke amegbetɔwo hafi dzɔ? Vevietɔ, míewɔ ʋawo leke míewɔ hafi dzɔ va agbea me? Leke míewɔ hafi dze si Mawu? Kadodo kae nɔ mí kple Mawu wo dome? Mɔ ka dzi míetɔ gbewo to hafi nya be Mawu dzesi alo nuka aleke wowɔ hafi nya be Mawu li. Ye eŋɖeka eve alo woku ɖe enuiwo mi menya o eyi ke mi nya vɔ mi mi bui be ɖe mi nyee vɔ menye nenemae wole tso gɔmedzedzea mi ke gege ɖe enumawo katã wo gbɔ egbea nenye be enya yiwo katã gblɔ ge miele egbea eɖe eku ɖe nane ŋti alo ne di be yako susu akpe wɔna ya naŋlɔe akɔ to 0503447550. zero five zero three four four seven five five zero eya nɔmba ya womeyɔ ne o bebia ɖe sia ɖe ke le asi aŋlɔe na kɔe to teƒe ma ke nenye be nedi be akpe ɖe wɔna ye ŋuti egbea míaƒe momo alo ega ega mɔnu yi ke natu akpe ɖe mía ŋutia zero two four three four zero 8086 0243408086 kpe ɖe mía ŋuti ale be wɔna wòado eyi ɖe ŋgɔ ayi ɖe ŋgɔ ayi ɖe ŋgɔ wòanɔ nye kple wò gbɔ míanɔ eh, míawɔ ɣe sia ɣi. Meda ko manyagblɔ ne Sean Bert Ultimate. Sean Bert Ultimate enye dɔmia ɖe yi ke wotsɔ vɛ le gaƒoƒo ya me. Meƒo nu tso ŋuti gbogbowo va yi Ye megblɔ be, Dɔ mi ya. Eto vovo ƒle dɔ miwo katã le teƒe yiwo míeƒlena enu amiwo le. Enu ɖeka yi ke gaku ɖe enui ŋuti medi be nànya nyuie zi geɖee nye be eƒe eƒe dɔwɔwɔa eto vovo vie kpe ɖe eyiwo katã le asia me. Ye meda akpe ɖe Yehowa Mawu be togbɔ be mele bublu dom ne enuia, medze be ɖeko mele bublu dom nɛ dzro o, ke boŋ ele dɔ wɔm pɛpɛpɛ. Ame yiwo katã le zã ma, wole ɖase ɖim tso eŋuti be dze agbagba be teƒe sia teƒe nèlea, wò hã nàdze agbagba be Sean Bett Ultimate-a Eɖe nenɔ aƒe me na wò. Ne enye be ɖeviwo yi ɖe gbɔdo me ye wodze anyi ye woŋe alo wose veve sesẽ aɖe le ɖevi aɖe me ye wòtɔtɔm ɖe afɔ dzia, dɔmea koe wòle be nàzã. Dɔmea ye koe wòle be nàzã. Ne ege ɖe amasidzraƒe ɖe sia ɖe yi ke le Ghana du ye mea, ele teƒe sia teƒe. Amasiwo, amasidzraƒe ɖe sia ɖe yi ke le Ghana. Vɔ nenye be ne e store asi o alo ne èdi be yeaƒle amasi ye le gbɔsusu mea, woƒe kaƒodzesi yi ke nàyɔ eyae nye zero two four three six four eight five

Wo a ne yi kua dza agba be ne gbɔ tso dɔme at least ɖeka ɖe nɔnɔ bag me ne na ko na srɔ wo ne wa nɔ sisim ɖe tame ne mlɔ oxa dzi ko akpɔ be eƒe tama ʋeʋe lilili aɖe anɔ tame nɛ oh some bet her food ena nyɔnuwo le tugbe dzem le woƒe ta am nyɔnu ɖe sia ɖe ƒe tugbe dzedza edze egɔme tso eɖa yi ke le ta ni ale yi ke ɖa he lea ekpe ɖe nyɔnua ƒe tugbe dzedzɔ ŋti woƒe kaƒodzesi nye 0243

Gbɔ yɔ zi gbɔ zi etɔn. Ŋutsɔ ɖe tɔna va go.
Ewoe zɔ. Nɔ zɔ ɖe ŋu. Zɔ ɖe mia ŋu.
Nye nukpɔla le woe zɔ dom nɔ. Me, me do gbe nɔ wo katã so nye dzi ƒe goglo ma. be míegado go gbea?
Nye hã meda akpe be eme yɔa ne tɔ enu ɖekɛ. Mída ŋu míele egɔme dze ge egbea. Vɔ hafi míadze egɔme gbea, ee, míenu ƒo ge tso nu gbogbo ŋuti. Nenye be ɣeyiɣi va emea, menya aɖewo bia ge ku ɖe enu yi ke woyɔ be hũ, yeʋe kple tɔwo ŋu gake meka be ɣeyiɣi míate ŋu agogo teƒe ma o. Egbea míegɔme dze ga la, Le dzɔdzɔme ƒe nyawo mea, leke tutu amegbetɔ wɔ hedzɔ va xexe ya me? Vɔ hafi míava teƒe maa, ame aɖewo kpe ɖe mí ŋuti nyitsɔ kɔsiɖae va yi, yi ke ɣeyiɣi tsi tre ɖe mía ŋuti. Wo dɔ, wo dometɔ aɖe nye Rhoda Gadikɔ. Rhoda Gadikɔ. Gadikɔ ya, exlɔŋkɔe wònye, nye ŋkɔ dzro. Nena mí eleven Ghana cedis. Ye nenema ke nye Lawɛ alo Lawa.

Father ke agbe twenty cedis ye nenema ke nye mía nɔ Eunice Aheto, Eunice Aheto nena mí fifteen cedis. Ahetoe nye ŋutsu ɖeka pɛ yike anɔ nyɔnu gbogbowo dome, anɔ nyɔnuwo dzi ŋu ava dzi ŋutsu ɖeka deme ye mí yɔ be Aheto le ŋe nyigba dzi. Eye nenema ke nye Kweku Senyo Toklo nena mí ten Ghana cedis. Ne woyɔ ame aɖe be se nyo ne se ŋkɔ se koa ame yiwo li woli woƒe viwo kple woƒe se. Zanu, Anthony, Zanu, Anthony. Eh, twenty cedis ye ne na mi. Ame aɖewo hã dzi vi zã. Ne wodzi vi zã, ne nye ŋutsua, woyɔe be Zanu. Aha, amewo yɔna nyɔnuwo be Zasi. Ta ne se Zanu ma, ŋkɔ ma ye nenema wòle ema. Michael, ketɔ. Michael, Ketɔ, five cedis, ketɔ ma na ame aɖe tsɔe ne via ɖo womahi ahama sim wòle de ame aɖe. Vɔ ame yi tsɔ ŋkɔ ma ye koe ate ŋu anya. Abraham, aho, Abraham, aho, twenty cedis, aho la, ŋkɔdzro yi ke nye hlɔ̃ŋkɔ wo dometɔ ɖeka wònye. Victor, do, alo Vitor, do, edo minya bene wodzi ʋɔnɔvi.

Michael kɔ bla amɔa ku 15 cedis Thomas dze ke um 21 cedis dze kla Ameye tsɔɛ ko ate ŋu aɖe gɔme Eric agbo le te mhm Eric agbo le te tɛnga na cedis ye ne na mi nɔnkɔe ma tɔgbizo uh Samuel Mensah ŋkɔ ye ame aɖewo tsɔe abe aha nu ŋkɔ ene. Ɛhɛ, ame aɖewo tsɔe ɖe. Vɔ anyi menye o, ame yi tutu tsɔe ye koe ate agba ame nɛ. Míana mí fɔti Ghana cedis. Vic, Victor do eleven cedis. Anthony Kotoka nena mí twenty one cedis. David Amediku hlɔnkɔe wònye nye ŋkɔ dzro ten cedis. Happy Ahedɔ, Ahedɔ hã hlɔnkɔe wònye nye five cedis. Joseph Wonder ten cedis ye nemake nye. Ben Degbe. Ben degbe nena mi fifte series nyi tsɔkɔ sra yi vayi nɔ be degbe koa na ame aɖe dzi ŋtsuvi ɖevi dza ye ko ku ye wogayi vidzi ge woga dzi ŋtsuvi ke le eyomea ye woyɔ be degbe alo degbɔe ahan e ɖaba Philip dagba hlɔnkɔe wonye to ye thirty one series ye nena mi ye aho
aŋlɔ me alo eƒe nyigba me ʋuu evayi daɖe afia mi tsoa Meɖe me na mí be mía ŋkɔ ŋutɔŋutɔŋutɔ enye amuawo ye nu ye nye amua meɖe me na mí. Gake eyi migabia kɔ mega aga aga ato edzi na mi zazra. Ye megblɔ na mí be eyi Mawu

ava nye ava fefe kple ye ɖokui. Fefe kple ɖokui nye be mele afi Mawu ye le menye. Nɔvinyea Mawu ye le me, nyɔnu, ŋutsu Mawu ye le me. Elãwo nyɔnu ye le wo me. Mawu ye fefe fem kple ne mete ɖe nɔvia ŋu be ye kple mi fefe fema Mawu kple Mawu ye fefe fem. Ne tsie mekɔ nɔ hã mawue fe mawue mawue mekɔ de ɖokuinye me. So eyi nuwo eye wò wòɖo wòva ɖo kodzogbe vɔ ye enuwo katã wosɔ ye wòto gbe wòt wòte gbedodo agbe. Haleluo haleluya haleluya. Haleluya! Amegbetɔ ŋutsu, Mawu nyɔnu, Mawu nyɔnua ye nye Helu. Ŋutsua ye nye Soha. So ŋutsu nyɔnua, Mawua ye ƒo ƒo ƒu ɖe amegbetɔ me. Eya tae wònye Hanugbetɔ. So eye wòte gbe dodo amegbetɔ haleluya, haleluya, haleluya. Eyi egbe ɖiɖi ya gb gb agbe metɔtɔm o, metɔtɔm o, metɔtɔm o leke elabe kekekekekekke Mawu meke wò wò nuwo yɔ metsoe le anyigba dzi. Ebe ŋu dze ŋgɔ ye wo sa ŋuwɔe aɖe hã sa woyametɔwo sa woyametɔwo. Etɔtɔ ge woyi ɖe ɖi ye tɔtɔ ge woyi ɖe fume ke yawo tɔ o. Ebe nu ke yawo nu ya yi. Ebe nu ke yawo nu yawo be tɔmezã me nye le yi. Ebe ŋu dze ŋgɔ yo sanwó ya ɖe hã sanwó ya me tɔ o sanwó ya me tɔ o. Ye tɔtɔ ge woyi ɖe ɖo. Ebe tɔtɔ ge woyi ɖe fume ke yawo tɔ o. Eye wòdo gbe agbe seawo, elabe nu ɖe sia ɖe esee, eye wògbe dom agbe ƒe se, amegbetɔ ƒe sea. Gbetɔtɔ mewo ŋu kekeake o, wova tɔ azɔa, tsaƒu ƒe goglo me ke wòtɔ tso. Ye mama ŋu dze ŋgɔ bia be, Ah! Leke wòzɔe hã? Agbe ɖo eŋu nɛ be, Hamue ba, hamue ba. Amegbetɔ yi ke nye xexea katã ƒe ƒuƒoƒoa ye zɔ gbɔna. Tso afi ma nya “hamue ba” so megbe ɖe eme na mi be, hamue ba so. So eyi amue ba ma doa yeye nu gbagbe gbãtɔ do agbedze gɔme. Ye megblɔ na mi be eyi wòdze gɔme nenema atsiaƒu mee wòzɔ sri. Nu ɖe sia ɖe yi tso Mawu me gbɔna va anyigba dzi kɔ, tsiaƒu me wòtona hafi dona. So tsiaƒua va zu, mate ŋu be tsieƒu, menye tsiaƒu o, tsieƒu. The conscious impregnator of life. Nu ɖe sia ɖe tso Mawu me gbɔna, eye wòato tsiaƒu me. Afi ele be tsia ƒu ne dzi nua. Afi afi afi ava.
Mata ne ekpo ne nyɔnuwo ƒo ƒu. Ɖevia etɔ mee wònɔna. Etɔ ma me wòlea, tsiaƒu tsie.
Etsi yi ke nɔna dɔ me ne mianɔ yi ke ɖevi woblana ɖe eme blana. Wonɔ be ame nɔ tsi wobe ame nɔ tsi. Tsaƒu tsie, dze tsie. Ne tsie kɔ nyɔnua ŋuti adze be woato ani nka nka still salinated water aga do nɛ kple sukli hafi. So etɔ mee wonyi míaƒe fu le. Now, eyi ɖevi, eyi amewo ba do nenema, ele tɔ me, ele ɖe kpe ŋuti sãa, ne tsiaƒua mia, etsi ekpea ŋuti ŋdɔna ɖui ʋuu ye tsiaƒua gagbɔ gaƒoƒoa, gaƒoƒoa de megbea, egaɖo tɔ. Etsɔ nenema, etsɔ nenema. Ke Eye ezu gotalã va zu tɔmelã, ezu gotalã va zu tɔmelã. Nenema ko wòle edzi ŋuu aɖo yi tsiaƒua nadze agbo ava klii le kpea ŋuti. Ke ete tsi ƒuƒu, afi mae tɔmelãwo do tsoe ma. Ŋuu tɔmelã ɖewo va te zozo eye zozo egbegbe hã ne etɔ dzi akpɔ tɔme tɔmelã ɖewo zona zozodroe kple lãmewo katã wozona. So ewɔ nenema kɔ zu xevi. eyi gota awɔ azu a a a a atsi tɔme gota ŋuu ewɔ nane e ewɔm nenema. Fi sia fi wo lea enu srɔ̃mee wo le. Amegbetɔ hã fi ya woda wo ɖo ne va ge ɖe e e e teƒe aɖewoa nu ya le afi ma dze be nakpɔ be yeɖu nu ma dzi hafi nate ŋu atsi agbe ɖe afi ma. So e nu ɖe nugbagbe ɖe sia ɖe koa. afia wòkpɔ eɖokui le kɔa, nu ɖe si, nu ya le afi ma edze be wòakpɔ be yeɖu teƒea ƒe se dzi, eɖu yiƒe ni ɖoɖo nu, yiƒe yiƒe zɔzɔme dzi. Eye ne ewɔe nenema, eye ne eɖu nua dzi naneke megale asiwò nàwɔ o kɔa, edze be nàzɔ ɖe ŋgɔgbe gbetɔ nenema ke koe. Eye ne èɖe afia ɖe, ne èsrɔ̃ nu vɔ, nu ya wɔ be nàsrɔ̃ afi ma, ne èsrɔ̃e vɔa, naneke megale nɔ wɔ o.

Tso tsimpanziea, gbɔgbɔ gatrɔ yi ɖe tsiaƒu me va yi ge ɖe ɖɔlfin mi takpoe. So takpoea me ye woƒo ƒu nuwo katãtãtãtãtã. Elã wo e ni gbetɔ srɔ̃ le lãwo, atiwo kple nu yi ma. Woƒo ƒui ƒu wɔ eƒe susu. wòkɔ wu elãwo, atiwo kple nuwo katã. Wova zu ta, eta kpe nu ya ee nuteƒekpɔkpɔ le lãwo mea, ewu nu wòva zu ta kpe gake wobe ta kpe alo tsi, tsi blibo. Tsia ye nye kɔnshiɔsnɛsi, nuteƒekpɔkpɔ. Ewu nu so so ta kpea mea. Eyi lã ya amegbetɔ ƒe gbɔgbɔ va do azɔ ye wòtso gbetɔ ƒe ŋutilã kɔ kɔ do goe. Ke yi wodo goa, megblɔ na mí be memaho dze ŋgɔa, mí Modawoe li ko mɛ dza, ahamuwoe ɖu. Eye wòva va va gawɔ be hamue ba. Amegbetɔe le mɔ dzi. Amegbetɔ dzidzɔkpɔla si ke ɖu nuwo katã ƒo ƒu ƒo eɖokui ƒu nuwo katã ƒo ƒo ƒu ɖe eme nye hamu. Elabe hafi woawɔ wòa, wowo nuwo katã, Mawu ɖo wowo nuwo katã le Biblia me na be eye Mawu wɔ nuwo katã eye wòkpɔ be nuwo katã wosɔ henyoa. ye wova wɔ amegbetɔ heɖo ƒoƒu ɖe eme gake menye nenema o. Ɖo amegbetɔ ɖewo zɔ to zɔzɔ ma katã ekpɔ nuteƒe le zɔzɔ ma elã, ati kple xeviwo me hafi eva zu amegbetɔ. So nu ma ha, mu, gbe. tɔ. Nu ma ye nye nuwo katã ƒe ƒuƒoƒo si ke nye Mawu, Mawu e tsrɔ̃ wo nu ɖe sia ɖe le e toto gbe dua me koa amegbetɔ eɖu dzi so eye hamea ɖua.

Am hamu ma wɔa, woe nye Mawu ƒe vi gbãtɔwo. Ye nye mía eŋawo. Ye nye mía eŋawo. Meda akpe na mi da wò kagbo be èɖo biabia mawo ŋuti nam. Meda akpe na ame sia ame yi ke le wɔna ya kpɔ. Wɔna ya kpɔ mí la eganyae wònye. Meda akpe na ame yiwo katã wɔ kpekpeɖeŋu tɔxɛ aɖe ne wɔna yawo. Asem hiã kɔ mla Davison. Esia yia ne kpena ɖe mía ŋuti. Egbea nena mí te ŋgã na CD. Sie nema ke nye mía fo yike woyɔna be Victor kɔku nyo ɖeka nena mí fifteen Ghana cedis. Nyo ɖeka ma, megblɔna zi geɖe nɔ be ahanu ŋkɔa. Ame aɖeke medzi vi tsɔ aha ahanu ŋkɔ ne via o. Agba alo dzi vi ŋɛ ko be ɖevia ŋkeke adre woe na ŋkɔ tsɔ ge ne ko atsɔ ahanu ŋkɔ ne ɖevia ao. Ahanu ŋkɔ amea ɖewo tsina hafi va tsɔ ahanu ŋkɔ. Ŋkɔdzro, ŋkɔ yio mi yɔna be ŋkɔdzro. alo ehlɔ̃ ŋkɔ ma wɔa, wo dometɔ aɖe ame aɖe va trɔ asi lé ɖewo ŋuti atsɔ ɖewo kɔ nɔ aha nom kɔɔ, mi ye megblɔ be eŋa wa mi me ŋkɔ aɖeke meli nye aha nom kɔ o, ke wòzu be aha no ƒee ye wonɔ ŋkɔ mawo yɔm ɖo zi geɖe kple tɔtɔa ye wɔe be wonɔ gbɔgblɔm be aha no ŋkɔwo nyo ɖeka ŋkɔ dzroe wònye. Ame aɖee ya ta trɔ va zu aha no ŋkɔ. Nyemenya leke wòtsɔ amegbletɔ Mary nena mi five cedis, nɔvia amegbletɔ aha no ŋkɔe wònye, ŋkɔ dzroe wònye va zu Aha, aha nu ŋkɔ amegblẽtɔ. Wobe nu ka? Ame yi ke nye amegblẽtɔe meɖia ga ame ŋu o. Aŋlɔtɔ be amegblẽtɔ meɖia ga ame ŋu o. Tɔŋuwo be amegblẽtɔa meɖia ga le ame ŋu o. Ame yi ka nɔ ŋutiwò gblẽmee, ŋutiwò tututu nɔ ga le hafi nɔ wò gblẽm. Aha ŋkɔe ma. Aƒe dze go kɔ si, twenty cedis, aƒe dze go kɔa. Zi geɖe míetɔ Togo tɔwo lɔna ŋkɔwo ma tsɔtsɔ xlɔ ŋkɔe wònye aƒe dze go. Dzitɔ Benedita dzitɔ no kola be eh. Míde ŋu ka godzi míakpɔ le ŋutinye le teƒe he.

Aŋlɔ be ayivɔ. Ayivɔa ŋkɔ dzro nye nye hlɔ ŋkɔ vɔ. Eƒe zɔnu ka ahanu ŋkɔ yɔ yɔm amewo le efo wusin dɔ dzi nena ne kpe ɖe mía ŋuti akpe Yehowa Mawu ne yra wo dɔ dzi koa hlɔ ŋkɔe wo nye ame miwo hlɔ ma me tɔ ko ate ŋu aɖe ŋkɔ ma gɔme ame bubu aɖeke mate ŋu aɖe gɔme kpli mi o George Kudjo Ego. Ego haŋkɔ dzro wònye ye nenema ke nye David ameteku. Ameteku ŋkɔ yiwo nye ŋkɔ dzro nye ya. Ameteku wonye ŋkɔ dzro egba wova trɔ zu abiahanu ŋkɔ ye nenema ke nye Alaglo Akosua. Alaglo Akosua nena mi 20 Ghana cedis. Alaglo hã ŋkɔ dzro yi ke nye hlɔ̃kɔ woƒe ɖewoe ye nye ma ye nenema ke nye Angelina Nelson Ashidɔ. Ashidɔ hã hlɔ̃. kɔe wònye. Nye ŋkɔ dzro. Linus do vɔ dzɔgbe. Do enye ame yi ke dzɔ ɖe vɔ nɔviwo yome. Ye vɔ dzɔgbea enye hlɔ̃ŋkɔ yi ke ame aɖewo tsɔ na abe ahanoŋkɔwo ene. Ke ame yiwo katã kpekpe ɖe mía ŋutia, Yehowa Mawu neyra mi ale be miaƒe dɔa nadze dɔ dzi na mi Mía tɔgbuiwo katã wɔna ye wole kpɔm. Ye ke wole tsia ƒe gaƒoƒoea me nɔ yram mi, ale be miaƒe nuwɔna ɖe sia ɖe ke miawɔ nadze edzi. Da, e, Daniel, ŋkɔ ya womeŋlɔe na ame nyuie o ɖe. Daniel ƒe nuku, Daniel ƒe nuku, nena mi twenty cedis ƒe nuku nye ɖevi yi ke wodzi, wofɔ wo fu yi ke eƒe to ta.

Ten cities. Israel nya ve. Amewo gblɔ be nya ve. Amewo be nya ve. Ahan. Aboshi kusi. Mebe aboshi kua ɛɛ ɛɛ enuka kluteƒe. Ame aɖewo metsɔna klo wo nɔ aboshi ma tsɔ. Newman asakpo. Asakpoa ehlɔ̃ aɖewo ƒe ŋkɔe wònye. Ye nema ke nye Godwin Awunor. Ɛɛ Tsadie Dovi.

te, dutenya. Ok, Jabez dutenya, dutenya koa nue wònye. Zegeɖea, ame ye tsɔ ŋkɔa ye nya susu ye ta wò, wòsi aha mama ɖo. Albert Kpogo, Ɛhɛ, Kpogo, ame aɖewo tsɔena be dzikuidzikui ŋkɔ ene gake ame aɖewo hã wotsɔena be, e, ŋkɔ dzro ene vɔa le eŋeawo ƒe ŋkɔtsɔtsɔ me koa, Enami Twenty Ghana Cedis John tɔnyewo nya John tɔnyewo nya Nenami Twenty One Cedis Tɔnyewo nya Ahama ŋkɔe wònye Womenya ame aɖeke tɔ Nye ɖeka tɔnye ko wonya Martin eh, Satekla Twenty One Cedis Martin Satekla Twenty One Cedis Satekla Mida o, ok, miyi miva. E, eɖem ahiãti, ahiãti hã ŋkɔ dzroe ke nye ehlɔ̃kɔ tu CD sie nɛ na mi. Bright dɔ, e, Bright dɔ ƒe nyo, ten CDs dɔ ƒe nyo kua. E, ahama ŋkɔe wònye, ye nema ke nye Idrisu Mustafa ten Ghana CDs. E, Kade, Caleb, e, Kɔbi, Kɔbi, Ok, nena mi twenty cedis. Ame yiwo katã wowɔ woƒe tɔsinu fifie susɔ wɔ ame yike le nye kpɔm le gaƒoƒo ye me be wò hã nawɔ tɔwò sinu. Mi da wu fifie efie mi aleyike amegbetɔwo he dzɔ ye nele eme ɖem dadatɔe be miɔwoe nye ame gbãtɔe do. Nenemae ɖem. Miawoe nye hamuawo. Miawoe nye hamuawo. Now, ke leke ame mawo wɔ hafi dzesi Mawu? Megbɔna hafi nàyi ɖe teƒe ma. Schönberg Ointment, Schönberg Ointment, abe eyi ke me bubluie do nenye be mèsi oa, ele be nàgasi ake. Schönberg Ointment ya koe nye ointment yi ke woxɔ dzi gba ɖe, wɔ research for five years hafi dze ami ya wɔwɔ gɔme. Mègakɔe kɔ sɔ kple ointmentwo katã le dukɔ me o. Eya ta nenye be ame aɖe yi ke le akɔsɔbo ƒe go lɔ goe kɔ yɔ be akɔsɔbo sapɔa, ne yi ɖe Elder Albert, Elder Albert Chemical, ne wòava yi ama tsi yele teƒe ma. Ke ame yiwo le Accra ɖi, ne woyi ɖe Akosombo Accra ɖi, teƒe yi ke Health Insurance alo Benz Fita la, míenɔa aɖe yi ke wo, eƒe nudzraƒe wogl, woyɔnɛ be Nyaminsã. Ne eyi ɖe teƒe ma, egbea tso gbadza si ne etsɔ heyina wo katã, Shonbet Ontimenta kple Shonbet Health Food ɖesiaɖea, ele teƒe ma. Ame yiwo le Akatia, woayi ɖe Adam Chemicals, eye nenema ke ame yiwo le Germania, woayi ɖe Gakpesco alo Bless

Alo atsu stɔ ye nema ke nye ameyiwo katã le agogo yi ke nye krɔbɔ agogoa wayi ɖe midɔ chemicals. Nenye be nèle amia dim le gbɔsusu me ƒe kaƒodzesia zero two four three six four eight five seven nine zero two four three six four eight five seven nine. Sean Bet Ointment, Nenye be nèƒle adzagba be Sean Bet Head Food ekpe ɖe ŋuti. Ena be míaƒe nɔwo ƒe ɖa yi ke nɔ ŋeŋe ma, eɖa dzudzɔ ŋeŋe, eɖa nɔnɔ ge mlɔmlɔmlɔ. Amewo ƒe dzodo me, eklo ye medze be woƒe dzodo me naklo hafi wòakloa, eɖa gbɔna toto ge le teƒe ma. Metoto ge abe ale yi ke wòto ene vɔ enana ge be wò tagbɔ nanɔ kama papapa. Zero two four three six four eight five seven nine. Midawɔ o. Leke amegbetɔ wɔ hafi dze si Mawu o?

asi dzem eɖokui, asi dzem eɖokui ŋuu va ge ɖe amegbetɔ me. Eye wòge ɖe amegbetɔ mea, wodo ŋɔ ɖe elãwo ƒe nuteƒekpɔkpɔ, nuteƒe katã wòkpɔ le elãwo mea, wodo ŋɔ ɖe eme, menye ŋku ɖodzi gbeɖegbeɖe o. Meŋku ɖe wo dzi o. Elãwo ƒe nuteƒekpɔkpɔwo katã, woku tu vɔ le enu.
Wòkpɔ tso gɔmedzedzea mue ba ʋuʋu va ge ɖe nui hamu ma. Ŋutilã ma. Ŋutilã ma, amegbetɔ ma. Ma. Wodu vɔ ɖe enu. Mekpɔ, me, me, ne wode tum hã, me, me, manya nya o. Take be elãwo ya, woŋlɔ wo ɖokui be. Ao eyi ne le levi la ne la mhm. you are aware. Elãwo hã wo le aware. Takpekpe le wo si.
Ake ne nya se to lãwo me ƒu kekekekeke ne va wu nu ɖe amegbetɔ me kɔa. Eŋlɔ ma katã be. Woɖu vɔ ɖe numanu.
Numanu ok.
Aɖewo yia ameawo ganɔ anyi akpɔe be nuyi elãwo ƒe nuyi ma míegblɔna be le psychology ma míegblɔna be instinct si ke nanewo zɔzɔ gea. Alɛ nèwɔ le nu ma me o, ale nu ya nèwɔ wò ŋutɔ me ta mebuna eŋuti o hafi awɔe o. Awɔe o. Ko míegblɔna be the animal propensities alo animal drives. Si Yi ke ke le ƒegbe me míagblɔe be aleke o. Yevu ƒe lolo tsɔ. elãwo wò nuteƒekpɔkpɔ le elãwo me alɛ nèzã mee gake ɖeko nènua ge me menye nu yi tutu nu yi na nèwɔ nu ma o. Alɛ nèwɔ hafi ewɔe menya o. Ok. So Nenema ke lãwo ƒe nɔnɔme aɖewo hã gatsi ame me. Ok. Míegblɔna be o meya ke se me, meya ezo eha me. So gake nu ya te katã teƒe nèkpɔ mènyanya ge tso lãwo me ko ehe nèva ge ɖe gbetɔ me ko mèganyanya go. Wò ŋku medzi ze gbeɖegbeɖe o. Now eyi nèva zu amegbetɔa, Mawue nènye ye ma ye eyi nèva zu amegbetɔ kɔɔ, e. ŋuti wòkɔ so amegbãtɔ ma wɔa? Woawo le ka dodo me kple Mawu ɣesiaɣi. Mawu ɖea eɖokui fia wo fisiafi wole. Dzɔdzɔmea, dzɔdzɔme katã Mawue. Etɔa gbɔ nèle, Mawue. avea gbɔ nèle Mawue, etoa gbɔ nèle Mawue, nuɖesiaa ɖee ƒo xlã wòa Mawue. Ko nua woɖea woɖokui nɔ amegbetɔ gbãtɔ mawo fiam be wole kadodo me ɣesiaɣi kple Mawu. Ema dzi wole ʋuuua eye amegbetɔwo eye amegbãtɔ mawo do.

gbɔsum, gbɔsum, wo dodo me sɔ̃ lãwo me ŋuŋuŋua, àkpɔ be gbetɔwo va gbɔsum koa, ee agbenɔnɔ katã dzidzɔkpɔkpɔ fefee aŋlee. So míeva, nu yi ke míawɔ míakpɔ dzidzɔ, wòado dzidzɔ na mía, míeva te asi ƒoƒo xexea katã me, nu yi ne, eyi ne wò nu yi.

Eto wò etome, wò ŋku, wò ŋɔtsi, wò nu, wò asi. Nu ɖe sia ɖe ne da ne ne ne ne ne zã kpɔ dzidzɔ koa nu ma ƒe nɔnɔme etsi me o. So nenema mía le edzi ŋu kekekekaa mía amehawo e e zɔzɔm kple Mawu le aduadua.

Afi mae gbetɔ va tsi ge le Mawu ŋuti le ema. Mabia wò ɖe, ke ɖe wòfia be enyae gblɔm nèle fifi lae be, Ke gɔmedzedzea mía tɔgbuiwo ba wonɔ wo ɖokui ɖem fiawo, woawɔ yi, woakpɔ kadodo le wo kple Mawu dome, ye be yi ke míeva kplɔ míaƒe vivisese ɖo kple tɔtɔa, enue medze be míaɖu, enue medze be míakpɔ, enue medze be míase kple to míele se ma, teƒe mae míeva. Ke ɖe wòfia be story yae nye story yi ke wode Bible me be Adam and Eve, be Adam kple Eve va yi ɖu atikutsetse aɖe yi ke le. abɔ. Fifi, fifia ɖe, ame gbãtɔ mawo wɔa, wɔwɔa, wodze agbagba be yewoa azɔ kple Mawu. Wo mi yɔna be aŋlɔ kotsikoawo alo detiawo alo ametemeawo. Wɔwɔ, ame gbãtɔ ma wɔwɔ dzi mele wu o gake ame ya wo kplɔ wo ɖoa, Eɖi va lé wo. Ame gbãtɔ mí yɔna be aŋlɔ. Ne wova ŋlɔ ko tsi kɔa woa, ame dz, ame, ame kɔkɔe ma wo ke do tso Mawu me. Wodze agbagba lé wo ɖokui da ɖi. Ko wonye. Tso wo, wole kɔ nyim.
Wokɔ nyi, wonyi kɔ, wonyi kɔ. Wonyi kɔ kakata, eɖi melé wo, egu melé wo o.
Ɛhɛn, woawoe yi xexea me tss be yeats, xexea me tsɔ. Eɖi va lé gbetɔ katã. Ame mawoe Mawu dɔ ɖe Ameawo gbɔ wova edza va fia mɔ nu yi woɖu ɖo ye nye xɔ sia wova ɖo anyi. So group ma woga gbɔna fifia. Efia be eɖi gava le xexea me azɔ. Eɖi gale xexea me.
Wogbɔna. Group gbãtɔ ma wo wo wo eye wo dzodzom xexea me ŋu kekekekeaa fifi fifia míeɖo golden age me ale be golden age ya me mawoe trɔtrɔ gava aƒo xexea me fifia. Wole mɔ dzie gbɔna. Nyawo ƒe dɔla ko menye be madzre mɔ ɖo na wo hafi woava o. Eye wova va gea eɖi, wogagbɔna eɖi ya le xexeame wogbɔna eɖe ge ɖa. So nenemae xexeame zɔna. Ame mawoe nye aŋlɔkotsikuawo míeyɔna. Aŋlɔkotsikuawoa, menye eye woƒe tɔgbui ŋe nya va be yi ŋlɔ ɖe afi ya godzia, yewo tso ŋkɔ na mí nenema o. Aŋlɔkotsikua amegbetɔwo nye, Mawu memewo wonye, enɔ nyigba dzi. Ame wɔnuteƒewoe ke wobe wotikɔ eɖi. Woawo míeyɔna be ame.
Vivisese na be wòdzɔ le Mawu ŋuti. Kefie be e story ma nɔe koe ma le bible me ga kefie ɖeko wome e nuye e Adam and Eve ƒe story ma fie be ye koe nye story ye koe nye e Adam and Eve story ma gbɔ na kɔ ge ko nuyi ale wo dzɔea nuyi mhm. tutututu ye le etoa ma me gbɔ na me ɖe ge na mi nuyi nye egu ale egu me ɖe me na mi va yi kpɔ ga ke e eze ma ga gbugbɔ a a a a a to dzi na mi. Adam and Eve sɔria eva ble amegbetɔ katã ɖe gaxɔ. Ele be mía gbugbɔ ame aɖe nyuie. Aŋɔ kotsi kɔ wo nye ame kɔnyilawo. Fɔɖiɖi aɖeke mele wo ŋuti o. Ale be woawoe nye agbetia wo. Aŋɔ kotsi kɔ wo ƒe sɔri ma ye ma Israel viwo kɔ da ɖe Bible me. The story of Sodom and Gomora. eyi wobe du ma tsi adzo ma, enu gbegblẽ wɔwɔ va xo dua. Mawudɔla va be ye be wobe ye va yi tsrɔ̃ dua ye Abraham biae be, ne wòkpɔ ame dzɔdzɔe ɖeka pɛ alo ame dzɔdzɔe ɖe. atsrɔ̃ dua o be ne ekpɔ amewo agblẽ dua ɖi. Wosa ŋuwo mekpɔ amewo o be ne ekpɔ ame atɔ̃ wosa ŋuwo mekpɔ ame atɔ̃ o be ne ekpɔ ɖeka pɛ ɖeka ti godogoo naketi ɖeka anɔ dzo me. Hafi ne ekpɔ ɖeka pɛa ame ɖeka mate ŋu anɔ du ma me o. Atsro dua katã. Mía aŋlɔ kotsikɔwo ƒe story ma wo kɔkɔ da ɖe Biblia me nenema.
Ke fia be nya ye gblɔm wole be naketsi ɖeka nɔ dzo mea, naketsi ɖeka nɔ dzo me ƒe gɔme eƒe eƒe nya ye ma gblɔm mele. Ke menye be abe ale yi ke míele gblɔm le teƒe ya wonye o. Ao.
Ekeke vɔ. Ame ɖeka pɛ, mema ɖeka pɛ ate ŋu ano dua me aga ne mía katã zɔzɔm age ɖe afi ya godzia? Ame ɖeka pɛ ate ŋu atso Ghana katã wòadze mɔ ato mɔ nyuie. Be ɖa wò be medi be mase tɔpiki ya ɖe teƒe ya na dze amewo ƒe biabiawo ŋuti ɖoɖo gɔme na wò to kuku ɖe ɖe me elabe tɔpiki wò nenye be medze egɔme fila mete nu wu gɔ medi be miatsɔe stage one after the other ehɛn ebe eni dzɔ ne miva eme nana ge naɖe nu yike nye hu gɔme enu yi ke nye yeƒe gɔme, enu ye nye Sofia o, ele egɔme ɖe ge, ye nenema ke yi ke nekplɔ mi va yi da ɖe amua, ebe teƒe yi ke mi tso nye Muna. Ɔ, menye Mun o, Mu. Mu, ok, va tsɔe be Mua. Alo Lemuria.
Ok, ke fifia mi va yi ɖo teƒe ma vɔa, fifia mi gbugbɔ gava megbe, emɔ yi ke dzi mi to hafi dzo le gli me. yi ke nye ŋɔtsi, lé yi ke míetsɔ hezɔ, ame yiwo ke nɔ ŋgɔ na mí anyi tsɔ kɔ se ɖe egbɔa, míegba va ƒo nu tso Mawu ŋuti. Biabia yiwo ke le teƒe ya, eɖewo meku ɖe enu ye ŋuti ne èƒo nu kɔ tsoe ya o, gake menya be enu fiam nèle ta ele be nàɖo wo katã ŋuti. Ame ya be, Mabia wò be ɖe wokɔ koklo kɔ nɔ enu xemee? Susu ka ta wozã koklo ƒe ʋu tsɔ nɔ enu xemɛ ɖo. Ye susu kataɛ wo yɔɛ be koklo. Ɔ be ɖe nu ma egɔme vayi nyi tsɔ. Gake me di be me gbɔ na hafi na yi ɖe teƒe ma. Wida o, ega me nya na nao enu hafi ame aɖe na na nua mele bɔbɔɛ o ta na ame aɖe eh na nu mía le be mí a a a a da kpe na ame ma. Gɔsu woe ayi kpa ne na mí tɛ ŋga na sidis ayi kpa ha ŋkɔ dzro kpli hlɔ ŋkɔɛ wo nye. Em em tɔgbe yi ke tsɔ ŋkɔ ma nya susu ye ta o tsɔ ŋkɔ ma ne eviɛ ɖo. John. hoho me fifty Ghana cedis ye ne na mi ye gɔsue ayi kpa na mi ten Ghana cedis hoho me hã the same thing exlɔ ŋkɔe wonye vɔ me nya be ame aɖewo nɔ gbɔgblɔ be ahama ŋkɔe wonye gake nye me nya nenema o Christian amega tse nenem ne na mi ten Ghana cedis zi geɖe ne se ŋkɔ yike tse. eɖo e tse ewu ŋkɔ nu kɔa ne nanya be amea wodzi vi aɖe na ŋkɔe me hafi eyi ke kplɔe ɖo. Ahan. Ta ne wos ne se ŋkɔ kloe be nase egɔme nena mi ten Ghana cedis. John Bright akpabli nena mi ten Ghana cedis. Ahan. Ame aɖewo hã wotsɔe nɛ abe dzikudzikui ŋkɔ ene. Ame aɖewo tsɔe na be hlɔ̃ ŋkɔ ene. Reuben Pelu ten Ghana cedis ye nena mi. John Klutsɛ nena mi ten Ghana cedis. Klutsɛ dɔƒleŋkɔe wònye. Ame aɖe va yi ƒle dɔ. Evae ƒle dɔ. Ta nɔ ƒle dɔa ne nye ŋutsu gbãtɔ wo yɔɛ be klu. Eyome ta yɔ be nuka? Klu tsɛ. Ta nena mi ten Ghana cedis ye le. Nyɔnuvi ɖe.
Klu ƒe. Ne nye. Ne nye nyɔnuvi ɖe. Ne nye nyɔnuvi.
Ne nye be wonye kosia, gbãtɔ nye kosia ke eyome tɔ le be wòanye kosi ƒe. Klufi ye nye ŋutsuvia ƒe yometɔ nyɔnu. Ye nye ŋutsuvia ƒe yometɔ nyɔnu. Meda akpe mi da o. William amekpɔ, ok, William amekpɔ nana mi eleven Ghana cedis ye nanewɔtɔ Stephen, nanewɔtɔ Stephen nana mi ten Ghana cedis. Nanewɔtɔ Eria Hama, Hama ŋkɔe wònye ye nema ke nye ame, Ok William amekpɔ amekpɔ ye xlɔnkɔe wo nye yike amewo va le tɔtrɔm gba eleven Ghana cedis ye nena mi Michael eeh modzaka nena mi ten Ghana cedis modzaka hã ya zi geɖea hamaŋkɔe amewo nɔ tsɔ mi ye ŋtɔ ko ate ŋu aɖe ŋkɔ ma gɔme Vida Okanse ten Ghana cedis ye nena mi Ekpe Senyo five cedis ne se wo le mia tɔgbe ŋkɔ be ekpe koa na kpɔ be mia tɔgbe ma dzikudzikui vi wo nye Wodzi via ɖe wòku va yi hafi wotsɔ wova dzi eya ta wotsɔe be ekpe abɔ dzi set 20 cedis, ekpe senyo 5 cedis ahan abɔ dzi ahlɔ̃kɔe wònye 20 cedis ye nena mi ye hã du eeee dogbatsɛ ɖaɖa nena mi 11 cedis menye be dugbatsɛ wòbi aŋlɔ lo alo dogbatɛ o nenye be dogbatsɛ nenye be ahan. ne be dugba tsɛ ye wòbe yeaŋlɔ la ke ƒe be ame yi woaŋlɔ be degbea wo yometɔ ye woyɔ nenema. Ee, mi producers wo ne miele nua ŋlɔm me ne mianɔ eŋlɔm nu nyuie ye nema ke nye Mawiena Eric Tɔmekpe, nena mi teŋ Ghana Cedis, aha, dzikudzikui ŋkɔe wònye, Daina Teŋge, twenty Cedis, Fafali Ami Yaka, ee, five Cedis. Charles ay Charles Anye te teŋ gana CDs e medzo to ŋkɔ ɖewo ta sa yaka enu ŋkɔ dzro nye nye hlɔ ŋkɔ gaka zigeɖea amu yiwo nɔ ŋkɔ tsɔm tso gɔmedzedzea be yaka koa dzikuidzikui ŋkɔe wonye ŋkɔ yi ke woatsɔ ado eŋɔ e enu nyɔnu eku ale be nenye be eku se ŋkɔ mawo tɔgbia magawu woƒe viwoa woawoe nye ŋkɔ mawo tɔgbi ye nemake nye. Ee, tɔmekpe. Ee, Mawue na Eric tɔmekpe. Tɔmekpe zi geɖea wogblɔna be amewo tsɔe na abe ahanu ŋkɔ ene. Ne woyɔe be, ne woyɔe be tɔmekpea, woƒoe ɖo gbogbo legbe heyina. Aha. Eye nenema ke nye, ee, deku. Ee.

Segbehase liliŋkɔe wònye. Golo ye hã ŋkɔdzroe wònye yi ke nye hlɔ̃kɔe gbava zu ahanoŋkɔ. Akpese ehlɔ̃kɔe wònye ye nenema ke. Meda akpe manya gblɔ na miwo katã be mikpe ɖe mía ŋuti egbea. Ke ame yiwo katã mekpe ɖe mía ŋuti oa, dze agba be tɔwò neva hafi ne wɔna nawu nu. Mida o, ema bia wò be susu ka ta wotsɔ koklo ƒe ʋu kɔ nɔ enu xem ɖo. Gbãgbua ebe koklo, ŋkɔ koklo.
Ekoklo la, ekoɖoɖo, koɖoɖo, koɖoɖo ye nu manyamanya. Eee nu manyamanya eye menye nu ka wòge nɔ la ye me kɔba mele asiwò o. Ke zu kotɔ. Gake ne wobɔ koɖoɖo koa, nu manyamanyae. Now.

Enya be kpakpanuviwo, anyiwo xeviye vi suesuesue aɖewo wova ge be yewoano anyi tsi le flawa me flawa me
ko wova lɔ ɖewo ɖe edzi. Elɔ ɖewo ɖe ŋgɔgbe nɛ ale be ne xeviwo gbɔna afi godzia alo anyiwo gbɔna kɔ wova tsi eɖewo me. ke ye wotsi ɖɔ me nenema eyi zɔ ge ele kɔ na le afi aɖe eye eɖɔ le nu kɔa ezɔ ge kakakaka va ɖɔ dzi ava li abla ayia meɖu na kpakple nu ʋia katã o eŋu ko nona le eme ke he wono ŋua me kɔa kpakple nu ʋia ezu nu kuku alo xevi o ezu nu kuku. yi ɖoa ɖewo lé xeviwo. Ɛɛ nenema ko mía amegbetɔwo hã míele ma. Megbe xoxo fifi le afia be vivisese, dzidzɔkpɔkpɔ koe nye míaƒe taɖodzinu. Haŋli ye habla, habla koe nye míe, we are chasing the ball of ɛɛ nuyi ɛɛ dzidzɔ, dzidzɔkpɔkpɔ. Nu ɖe sia ɖe wɔm nèlea, dzidzɔkpɔkpɔ ko dim nèle. So míetsia nuawo yome be míawɔ nuawo eye míakpɔ dzidzɔ. Eye míetsi nuawo yomea, ee, ee, ee, nu yawo hã, ee, dzɔdzɔmea nya be, dzɔdzɔmea a, nuwo eve, enyuia kple evɔ̃wo li. Gbɔgbɔ vɔ̃wo li, gbɔgbɔ nyuiawo li. Gbɔgbɔ vɔ̃ hã nye amegbetɔ tsia enuwo yome be yeakpɔ dzidzɔ. Ke wo hã va lũ eɖɔ ɖe nu ya yome tsim nèle dzia, wolũ eɖɔ ɖe afi ma godzi. Mía bunɛtɔwo, eyi ne be yeatsi nua yomea, mèti kaa yome, mènya be nu ma le afi ma o.

Eyi ne dze ne ge dze eme nenema me ya tre mɔ ɖe afi ma ɖeko la va yi ene eye wo zɔ ŋu keke wo va xo ŋua shi wo kɔ ke egbɔdzɔ e- edzo.
So eyi ne va ge ɖe nu ma me wòli dzi na wo ŋu ŋua bla me ɖo ŋu ŋu ŋu ʋuie ŋu ʋuie.

dzɔdzɔme le avi dzi. Wo dometɔ ke amegbetɔe, amegbetɔ ʋli dom be mixɔ nam looo, mixɔ nam looo, mixɔ nam looo eye woƒe kpekpeɖeŋu le eŋu be yewoaɖe wòazu mama ma, wote ɖe nuwɔlawo ŋuti wova bia wo be nu ye nèwɔe. Edze be nàtso koklo vɛ, nàtso gbɔ̃ vɛ. Natso xe yi vɛ. Eyi netso elã mawo yia, wò ŋu ŋum nèle elabe wò ŋu xɔ ge wole asiwò eye woƒo ŋua asi wò kɔ. Eyi ŋua zu blu le mewò kɔ ke efã. So edze be woatso eŋu bubu. Akɔ ɖɔli ŋu ma.
Aɖoli. Ŋua.
Ŋua.
Susu ma ta wozã eŋu kɔ nɔ.
Meda kpɔ manya gblɔ na wò. Eyi danzɔ be ma ɖase le egbetɔ ŋuti adzo ŋua Schonberg Ontiment a. Megblɔ be ye nye dɔwɔƒe yi ke va le kpekpeɖeŋu wɔm na amewo egbea. Megblɔ be zi geɖe agbe me mi va he. Mina migana mia nɔ mia ɖokui flu nu sia nu yi ke dzɔ le agbe me kɔ na gblɔ be gbɔgbɔ ƒe fu ɖe na amewo wonyo. Mi miɖe susu ma ɖa le miaƒe tame. Ŋutsu. Metena dɔ kpli srɔ̃wò. Ebu be gbɔgbɔ le fu ɖem. Menye ɖesiaɖee nye gbɔgbɔ o. Eɖewo lia ɖeɖi, tameŋti, tamebubu, enya vɔ̃ aɖe dzɔ ɖe dziwò kple tɔtɔa awɔe be wò susu dzo ɖa ɖe ɖokuiwò me. Ne ewɔ ɖe kpli ɖe hã, wò ŋutsu ya mete gbe dodo ge o. Ta ne eva ɖo aƒeme koa, ele be srɔ̃wò newɔ nuka? Ne Zashon, Bet Ontimet, alilii megbe na wò, ale be ne emlɔ anyia, gaƒoƒo ɖeka megbe, ne efɔ ku ɖi, ele gbe do ge abe ŋutsu ene. Shon, Bet Ontimet, Oh my God! Yi fia ye va le eva zu akpoxɔnu ne miɔ ŋutsuwo ƒe kaƒodzi si nye zero two four three six four eight five seven nine. Ne bia ƒli le gbɔsusu ma zero two four three six four eight five seven nine. Medi ma zã mɔnu kpɔkpɔ ye fifi la fi wona me nya nyuie be eh, míaƒe fie nyɔnu yi ke le mía de ʋu mía míaƒe fie nyɔnu gã yi ke nye mama vesua etɔ yi ke dzia